Kwaziwai hama Munashe, tinotenda Mwari nemhaka yemukana umwe wavatipa kuti tinzwe shoko ravo, tinzwewo vachitaura kwatiri mukati mezuva reSabata. Toda kutenda Mwari nemhaka yaizvozvo. Muupenyu hwezuva rimwe nerimwe apo tinosangana nezviitiko zvakasiyana-siyana, zvimwe zvakanaka, zvimwe zvakaipa, Imwe pfungwa yandinofunga kuti ingatibatsira kuramba tichirangarira mashoko atinowana mubhuku raSamueri wokutanga pachapta 12 vhesi ya 22 anotiwo, Jehovha haasiyi vanhu vake nokuda kwezita rake guru. Hama yangu inodikanwa, hazvinei kuti uri mukati mechimiro chakadii, rangarira kutiko, Jehovha haasiyi vanhu vake. Jehovha haasiyi vanhu vake. Apo tinopinda mukati meshoko redu, regai timbonamata. Tinokutendai Mwari panguva dzino dzemangwanani. Tinokutendai nemhaka yekuti muri Mwari vanotaura kuvanhu vavo. Iye zvino patakuvhura shoko renyu, tokumbira kuti imwe mutaure iri tisaonekwa, imwe muonekwe, imwe mukwiridzirwe iri tideredzwe. Mbiri ipuwe kuna Jesu. Amen. Nyaya yedu yanhasi Tichaitarisa ichibuda mukati mebhuku raMuparidzi chapter 8 vhesi ya 12 ndo vhesi yatichatanga kuverenga. Tichazoverenga dzimwewo e, kumberi tichidaro. Inotiyo kunyange mutadzi akaita zvakaipa rune zana akava namazuva mazhinji, kunyange zvakadaro ndinoziva zvirokwazvo kuti vanotya Mwari vanotya pamberi pake vachagara zvakanaka. Toda kutenda Mwari Nemhaka yemashoko akanaka ari mukati mendima iyi anotiburitsira pachena kuti iko mutadzi kunyange akaita zvakaipa akaita sanobudirira asi pane chokwadi chinozikanwa chekuti icho vanotya Mwari ivavo vachagara zvakanaka. Shoko redu ranhasi rakananga kutibatsira kuti iko tibatirire pana Jesu zvakaperera mumazuva ano okupedzisira. Nokuti kuna Jesu ndiko kune zviri nani zvedu. Musoro wedu wenyaya unotiwo kunyangwe zvakadaro, kunyangwe zvakadaro. Mukati meBhaibheri muchaona kuti ko mune mashoko mazhinji ane simba rokushandura zvinhu ane simba rekushandura kunyange mufungo yevanhu ane simba rekushandura kunyange mafungiro namaitiro evanhu Rimwe remashoko iwaya kana kuti mamwe emashoko aya tinowana mukati meBhaibheri ane simba, mashoko okutiwo kunyangwe zvakadaro. Kunyangwe zvakadaro. MuOld Testament, shoko rechiHebheru rinodudzirwa richinzi kunyangwe zvakadaro rinoreva magumo kana kuti kuguma kwezvinhu, an end or a finality. Magumo, muchaona tikoka tichidzidza shoko raMwari, Bhaibheri rinotiburitsira pachena kuti iko magumo ndiwo akakosha kupfuura mavambo magumo akakosha kupfuura mavambo kureva kuti shoko rekuti kunyange zvakadaro rinotibvisa pane zvemavambo rotiisa pane zvokugumisira zviri ndizvo zvinoguma zvakakosha kana tichitarisa mukati metestamende itsva munew testament shoko rechigiriki zvakare rinodudzirwa kuti kunyange zvakadaro ishoko e, rinoshandiswa kufuratira zvinhu zvakaipa richiunza zvakanaka into picture kureva kuti shoko rokuti kunyangwe zvakadaro ishoko rine simba kunyangwe muupenyu hwako nehwangu hama yangu inodikanwa mashokoti okutiko kunyangwe zvakadaro e, anoratidza kuti Hazvitsvaki kuti zvakakupoteredza kana kuti zvinoitika mukati meupenyu zvishanduke kuti ugoona zvakanaka zvaMwari. Hazvitsvaki kuti iko e, chimiro kunyange chemunyika chishanduke kuti Mwari ave Mwari. Zvazviri zviri zvazviri. Kunyange zvakadaro, inoratidza kuti iko zvakanaka zvaMwari zvinogona kungobudirira, zvinogona kungoonekwa. Neimwe nzira tiri kuti iko mashoko okuti kunyange zvakadaro mashoko echikuriri chaJesu. Zvisinei nechimiro chezvinhu, Jesu une simba rokukurira. Pane nyaya inotaurwa yevamwe vakomana vaviri vakanga vari payunivhesiti. Vanombotsvakawo nguva yekuti vambofurwa nemhepo vachimbotasamudzawo muviri. Saka hanzi vanoenda pane chimwe chikoro chakanga chiri papedo. Vasvika pachikoro paya vanoenda voinda mukati meground kuti vambono exercise vachimbokava kava kuti miviri yavo iite iite zvakanaka zvinonzi izvo pakanga pane muchengeti waichengeta paground apa ainge akamirira kuti kana vanouya vaita zvose vabuda iye ozokiya zvake vanomuona akagara zvanzi akanga achiverenga bhuku ravakanga vasingazivi kuti chii vanomubvunza vaona kuti iko akanga achiriverenga nepfungwa dzose nemwoyo wese Vakatiiko, Bhuku ramunoverenga ibhuku rechii? Zvikanzi, IBhaibheri. Vakati, Bhaibheri rinotaura nezvei? Zvinonzi izvo, Murume uya unotiiko? Bhaibheri rinotaura nenyaya yokutiiko? Jesu unokunda. Jesus wins. Vakomana ava nekufamba kwenguva vazonzwisisa nezveBhaibheri vakagamuchira Jesu. Vakabata samari yakapiwa nemurume kuti iko Bhaibheri kana kuti shoko raMwari kana ringada kupfupiswa kuti iro rinombotaura nezvei, rinotaura nyaya yekuti iko Jesu unokunda. Iwayo mashoko akakosha kumaziva mukati moupenyu kuti zvisinei nekuti chimiro chakaita sei, zvinotikunda hazvikundi Jesu, zvinotiremera hazviremeri Jesu. Kana zvinhu zvichinzi zvakaipa, hazvina kuipa kana kuti kushata kuna Jesu nekuti Jesu une simba rekugadzirisa zvose. Job chapter 17 verse ya 9 inotiyo, kunyange zvakadaro wakarurama acharambira panzira yake, uye ana maoko akanaka acharamba achisimba. Jobhu unotaura mashoko aya tinomuziva Jobhu ndiye uya wokurohwa namaperembudzi namamota tinomuona Jobhu ndiye uya wokurasikirwa nepfuma yake yose tinomuziva Jobhu ndiye uya wokuparadzirwa vana vake vose nezuva rimwe chete asi unotaura mashoko akanaka unotiko kunyangwe zvakadaro kunyangwe zvakadaro wakarurama ucharambira panzira yake ndiye Jobhu watinoona Iye uya muviri wake washakadzwa nekurwara, Jobho watinoona achisemwa kunyangwe neshamwari dzake, Jobho watinoona mudzimai wake achitiiko, tuka Mwari wako ufe. Asi Jobho unoziva chinhu chakakosha, unotiiko, zvamuri kuona handiwo magumo, nekuti kunyangwe zvakadaro ndicharamba ndakabatirira panzira yakanaka. Mwari ngaavongwe. Nemhaka yemashoko okuti kunyangwe zvakadaro, Jobho unoti kunyangwe zvakadaro. Hama yangu inodikanwa, ukaona uchiti ndazosiya Mwari kana kuti ndabva pamberi paMwari nemhaka yamatambudziko upenyu nemhaka yezvinonetsa zveupenyu zvazvinongoreva ndezvekuti izvo wagara usina kutomboziva kuti mwari ndiyani wagara usina kutombozvipira kuna mwari zvakaperera Nokuti vanoziva Mwari, vanomuda, kunyangwe zvakadaro vanorambira vari panzira dzavo dzakanaka. Timoti wechipiri chapter 2 verse ya 19 inotiyo, kunyangwe zvakadaro nheyo dzakasimba dzaMwari dzinomira dzine chisimbiso ichi, Ishe unoziva vanhu vake, uye mumwe nomumwe unoreva zita rashe ngaabve pakusarurama. Munotaura mashoko akakosha mubhuku raTimoti. Zvikanzi kunyangwe zvakadaro, Timoti anotonyora akatarisana nesangano raMwari rairaramawo mumazuva okupedzisira. Unotizvo kunyangwe zvakadaro zvinhu zvisikasamira zvakanaka, nheyo dzaMwari dzakasimba dzinomira, chisimbiso chadzo chiri chekuti icho, Ishe unoziva vanhu vake. Vana vaMwari mumazuva ano azere neconfusion kunyange yezvokutenda. Vamwe vasisazivi kuti chaiko chaiko patingatevera ndepapi. Umwe unotaura nezvaMwari ari pasi pomuti apo, umwe unotaura ari apo, umwe unoita mashura ari apo, umwe unoti ndanzi naMwari zvakati. Shoko raMwari rinoti iro, kunyange zvakadaro Ishe vanoziva vanhu vavo. Vanhu vangaita confusion asi Mwari havaiti confusion. Nemhaka yekutiiko? chinonzi kuva vanhu vaMwari kubva pakusarurama kwaye umwe neumwe unodana zita raJesu ngaabve pakusarurama. Chii chinonzi kusarurama? Kusarurama kusatevera mitemo yaMwari. Zvikanzi kunyange zvakadaro Mwari vanoziva vanhu vavo. Mwari ngaavongwe nemhaka yeshoko. vanoita zvakaipa vachiti everyone is doing it kunyange zvakadaro mwari anoziva vanhu vavo muchaona tiko mukati menyika ino vanhu vanogona kufurirana kuti a ah, izvi munhu wese ari kungozviita usatya izvi munhu wese ari kungozviita asi hazvina kudaro mwari anoziva vanhu vake kana tingaverenga bhuku ramadzimambo okutanga pachapter 19 tinowana elija Iye uya akaita zvinoshamisa zvikuru anoenda pamberi paMambo Ahabhu, tinomuwana Elijah atiza nemhaka yokutambudzwa. Mwari vanoti, Nhai Elijah, uri kutsvakei? Elijah otiiko, Ishe, vauraya vamwe vose vaprofita venyu, ini ndoga ndini ndangosara. Elijah unoti, Ndini ndoga ndangosara. Asi tinofara nemashoko aMwari anotaurwa muchapta iyoyi. Mwari vanotiivo, Ndine vanhu vanodarika 7000 vasina kutombopfugamira Bhaari. Mwari vanoziva vanhu vavo. Mwari vanoziva vanhu vavo. Dzimwe nguva uri mukati mekuomerwa wakabatira pana Mwari, ungafungidzira kuti kuda ndiri ndoga ndasara, vamwe vose Vabva pana Mwari. Aiwa, variko vanhu vaJehovha vakatendeka. Mwari anoziva vanhu vavo. Mwari vanoziva vanhu vavo kunyange vari mukutambudzika. Mwari vanoziva vanhu vavo kunyange vari murufaro. Mwari vanoziva vanhu vavo kunyange vari mukati menguva dzakaoma. Vanovaziva kunyange vakaita sevafanana sevaputirwa negore reconfusion. Mukati meconfusion mune vanhu vaMwari vanoziva wavakatenda. Mwari vanoziva vanhu vavo. Ishe vanoziva vanhu vavo. Mapisarema chapter 31 vhesi ya 22 inotiyo, kana ndirini ndakati pakukaruka kwangu ndabviswa pamberi penyu, kunyangwe zvakadaro makanzwa inzwi rokukumbira kwangu pakuchema kwangu kwamuri. Munyori wepisarema unotiko pakukasika kwangu kutaura ndakafungidzira kuti pamwe Jehovha vandisiya ndatorashwa. Imhaka yekuti munhu anenge apinda dzimwe nguva muchimiro chisingafadzi Mwari. Dzimwe nguva kuda wambodzokera kumashure, dzimwe nguva kuda wamboita zvisiri izvo. Dzimwe nguva pfungwa dzako dzinokuudza kuti iwe hauchagamuchiriki pamberi paJehovha. Chitoramba uchiinda mberi mukurashika nokuti warashika. Asi munyori wepisarema unouya nepfungwa yakakosha zvikanzi, Kunyange zvakadaro, ndakakumbira kuna Jehovha Imwi Jehovha, mukanzwa kukumbira kwangu nekuchema kwangu. Hama yangu inodikanwa, ndiri kuti kwauri panguva dzino, hazvinei chimiro chako, kukanganisa kwako, unokuziva kuri pamberi pako. Asi kunyange zvakadaro, ukatendeuka, ukauya kuna Jehovha, ukati, Ishe, ndakatadza, apa ndakakoniwa, uchirevesa nemwoyo wako, Mwari vanonzwa kukumbira kwako kunyange zvakadaro. Dzimwe nguva, hama dzinodiwa, Unogona kufunga kuti Mwari atokurasha, asi kunyange zvakadaro, Mwari anonzwa kuchema kwako. Muna Mapisarema 73 vhesi ya 22 na 23 Asafi unotiye, ndakanga ndiri benzi ndisingazivi chinhu, ndakanga ndakafanana nemhuka pamberi penyu, kunyange zvakadaro ndinoramba ndinemi, makabata ruvoko rwangu rworudyi. Vana vaMwari, toda kutenda Ishe nemhaka yekuti tiri kusangana nemunhu panapa anoti ko ndakanga ndakafanana nemhuka, kureva kuti kana pari pakurarama akanga asingazivi, asingagoni kupatsanura chakanaka nechakaipa. Tinoziva kuti ko mhuka hadzina eh, eh, eh, conscience inodziudza kuti izvi zvakanaka, dzinongorarama, dzinoita by instinct. Upa Asafu unotiko mararamiro iwayo ndo andaitawo ndaingoti zvanhu zvinondifadza panguva iyoyo ndo zvandinoita zvandafunga kuti izvi zvakanaka ndo zvandinoita asi unotiiko pandakaziva Jehovha ndikadzoka pamberi pake kunyange zvakadaro ndinoramba ndakabatirira ruvoko Mwari rworudyi akabata Vakaropafadzwa vana vaMwari. Munhu anoti kana aziva Mwari anobatirira paari. Mwari havakuverengeri zvazuro, ndo zvakavanakira, ndo zvakanakira Mwari. Hama yangu inodikanwa, denga richazara nevatadzi vakaponeswa. Denga rinozara nevatadzi vakaregererwa zvivi zvavo. Habakuk chapter 3 vhesi ya 17 na 18 yoti iyo Nokuti kunyange muonde ukasatunga maruva, nemizambiringa ikashayiwa zvibereko, kunyange kubereka kwomuorivhi kukakona, neminda ikasabereka zvokudya, kunyange makwai akapera muchirugu, nemombe dzikashayikwa mumatanga, kunyange zvakadaro ndichafara kwazvo muna Jehovha, ndichava nomufaro Muna Mwari woruponeso rwangu, hama yangu inodikanwa, Mwari havanamatwi nemhaka yokuti zvinhu zvakanaka, zvakaipa kana zvakanaka, Mwari vanonamatwa nekuti ivo ndiMwari. Mwari havanamatwi nekuti zvinhu zviripo, zvinhu zviripo kana zvinhu zvisipo, Mwari vanonamatwa nekuti ndivo Mwari. Sabata rinoramba richingori sabata kunyange kuchechi kusingaendwi nemhaka yecovid. Sabata rinongori sabata. Chegumi chaMwari chinongoramba chingova chegumi chaMwari, kuda chingava chishoma kana zvingava zvizhinji zvaMwari zvinoramba zvichingori zvaMwari. Vakaropafadza Vakaropafadzwa vanofara muna Mwari munguva dzose. Kunyangwe zvakadaro, kunyangwe zvakadaro, pane nyaya inotaurwa yechimwe chikwata chepane imwe yunivhesiti. Chikwata ichi vakanga vaine timu yebhora yavaitsigira, actually vaiva netimu mbiri dzebhora dzavaitsigira. Saka zvinonzi pane rimwe zuva munhandare yakanga iri payunivhesiti yokutambirwa kwebhora makanga muchitamba imwe timu yavo neimwe timu yaibva kune rimwe guta, asi nemhaka yekuti iko varume ava nevasikana vaiva netimu mbiri dzavaida, vakauya nezvimaredhiyo. zvimawayalesi zvava izvozvo zvinhu zvinotakurwa kuti vaite vachinzwawo nezvenhabvu yairohwa neimwe timu yavo kuti yakanga ichifamba sei zvinonzi izvo timu yakanga iri munhandare pavakanga vari vagere kumateresis timu yakatanga kurohwa timu ikatanga kurohwa zuva raakuda kunovira nguva yaakuda kundopera timu ichirohwa asi zvinonzi vanhu vanoshamisika kuti timu iyi payaidyiwa timu yavo yakanga iri papa paground payaidyiwa boka iri vakanga vachipururudza vakanga vachifara vachipembera vachisumudza maoko vanhu vakashava kuti ko vanhu ava vanhu rudzii vanoti timu yavo ichidyiwa ivo vanofara vakazoziva zviri pava paya kuti aiwa nyaya yaiva yekutiko timu yavakanga vachiteerera paredhiyo imwe timu yavo Iyi payakanga ichidyiwa vakatosiyana nezveiyi inodyiwa ndokuisa pfungwa dzavo kutimu inohwina. Saka iyo payaihwina vaipemberera vachifara vachiita saizvozvo. Ndo zvinoitawo mutendi mwana vaMwari. Zveupenyu huno zvingaita sezvinoramba tariro ichipera asi munhu anoziva Jesu anoziva kuti kune timu iri kuhwina, timu yaJesu inohwina panguva dzose. Apo tariro yenyika ino ichipera, ikonomi dzichiparara dzepasi rose, kune zveutano kusina kumira zvakanaka, michato ichirema mukati medzimba, Peter wechipiri chapter 3 verse 13 inotiwo, kunyangwe zvakadaro tinotarira denga idzva nenyika itsva. Munogara kururama mazviri. Mwari ngaavongwe nekuti kune nyika iri nani inopfuura nyika ino yanhasi ine zviri nani zvepano zvashaya basa. Iwe tarira kune zviri nani zviri kutogadzirwa. Tafura yavatsvene yakutonhuwira kudenga. Mwari ngaavongwe nemhaka yaizvozvo. Jesu ndiye kunyangwe zvakadaro wedu mumasituations ose Jesu ndiye kunyange zvakadaro upenyu hwemunhu hunoita meaning chinopa meaning muupenyu hwemunhu hakusi kutiko zvinangwa zvako zviri kuzadzisika here chinopa meaning mukati meupenyu hwako inyaya yokutiko waisa upenyu hwako muna Jesu wawana meaning muna Jesu kana taa tingaverenga muna Ruka chapter 5 Tinosangana nevakomana vadzidzi, vana Peter nevamwe vose pavanodaidzwa kekutanga kupinda mukati mevhangeri. Zvinonzizvo vakawanikwa vari pagungwa reGareria vachibata hove, asi vakaredza usiku hwose vachikanda maneti vakasabata kana homwe hove imwe chete. Jesu vanoti vachisvika votiko kuna Peter, Peter kandira utava hwako pakadzika, ipapo muchabata. Zvikanzi naPeter, Ishe, usiku hwose Taedza asi hatina kubata chinhu chimwe chete. Asi nemhaka yekuti ndimwi mataura, kunyange zvakadaro ndichakanda. Bhaibheri rinobva raburitsa pachena kuti vanotiko vakanda maneti pavakaudziwa naJesu, vakaburitsa hove dzavakakona kutakura. Jesu ndiye kunyange zvakadaro wesituation yako, vimba naye, tarisa paari. Kana tikatarisa mubhuku raJohwani pachapta 11 tinowana panyaya yekufa kwaRazaro tinoona kuti iko Jesu paakanzi Razaro unorwara, Jesu akanga achitova nebasa rekuparidza ivhangeri achiiudza vanhu nezveumambo hunovuya. Zvinonzi akatowedzera mazuva, haana kukasika kuvuya kusvikira Razaro afa. Jesu unozoudza vadzidzi vake vana Pita nevamwe vose kuti vakomana Razaro wavata zvikanzi havana kuzvinzwisisa. Jesu ndokuzojekesa akati nyaya ndiri kutaura ndeyekuti iko Razaro watofa. Asi kunyange zvakadaro handei tinomuona Jesu nevadzidzi vasvika pamba pana Mariya nana Marita Vasikana vaviri vanoti vachisvika pana Jesu vose vanoti, Ishe, dai maamuri pano, hanzvadzi yedu yaidei isina kufa. Tinoona Jesu achisvika pabwiro bwarazaro. Jesu unoti kune vanhu vakanga varipo, Bvisai ibwe. Marita ndopanotaura achiti, Ishe, hazvichaiti, nekuti wakutonhuhwa, ava mazuva mana avigwa. Jesu unoti bvisa ibwe. Ibwe rabviswa, Jesu ndopatinoona vachisvika vachisweda pedo. Vanoti iko ndini kumuka neupenyu. Umwe neumwe unotenda kwandiri, kunyange akafa uchararamazve. Vodaidzira kuti Razaro, buda. Tinoona Razaro zvanzi unobuda akapombwa nemicheka. Razaro unomuka nemhaka yekuti iye Jesu kunyangwe zvakadaro akanga asvika. Vana vamwari tiri kuti Jesu haana chaanokonewa kunyangwe mukati meupenyu hwako. Kana tikatarisa pana Mateo chapter 28 mushure mekunge Jesu afa musi wechishanu akagara mubwiro mazuva matatu, maJuda nevamwe vakuru vose vachiti tamugona Satani akapemberera kuti zvaperera pano. Kana tikaverenga chitsauko cha 28 chaMateyu, zvinonzi mangwanani kwakaonekwa kupenya kunenge mheni kuchidzika. Pakava nekudengenyeka kwenyika, Jesu akabuda mukati meguva akamuka ndiye kunyangwe zvakadaro kureva kuti kunyangwe zvinenge zvafa mukati meupenyu hwako jesu ane simba rekuzvimutsa ndiye kunyangwe zvakadaro Hama yangu inodikanwa, mumazuva ano okupedzisira, ramba wakabatirira pana Jesu. Isa tariro yako pana Jesu, nekuti iye ndiye ane simba uye anouya kuzogadzirisa zvese. Kana wanga usati wamusarudza, ita saizvozvo zuva ranhasi, nguva ichiripo. Isa upenyu hwako mumaoko aJesu, batirira paari zvakanaka. batirira paari zvakashata iye haana chaanokonewa kunyangwe zvakadaro kunyangwe zvakadaro kunyangwe zvakadaro ngatinamatei tinokutendai mwari nemhaka yeshoko renyu tinotenda kuti mataura kwatiri tiri mukati mezvimiro zvakasiyana siyana zvimwe zvokukonewa zvimwe zvokushayiwa tariro zvimwe zvokuremerwa, asi toda kutenda neshoko renyu ratidzidzisa kuti imwi rimwe zita renyu ndimwi kunyangwe zvakadaro kurwa kuti kana muchinge masvika pasina tariro munopa tariro kana muchinge masvika pane apererwa munomuratidza nzira yokuenda mberi kana muchinge masvika pane akaneta munomupa simba Toda kukutendai chitiperekedzai tose mutiitire zvakafanira kuti kana muchiuya pasawanikwa chinhu chimwe chete chingaita kuti tishaikwe mukati moumambo hwenyu. Tanamata muzita raJesu. Amen.